Gudden Owend bei Dikrich TV. Ech sinn elo hei um Béierfest am Park vun der Gemeng zu Dikrech. Ëmmer e schéine Moment, wou wuel Béier gedronk gëtt, awer net nëmmen. Bei dësem Fest, dat d'Philharmonie all Jor um Päischtweekend organiséiert, steet virun allem d'Musek am Virdergrond.

D'Bändchen, dat ass déi Kéier zwar improviséiert, rout a voller Glitzer, awer et mécht säin Déngscht an domat ass d'Fest lancéiert. Fir den Optakt vum Event gëtt de Grupp Les Brasseurs säi Kënnen zum Beschten. Déi zwee Deeg vum Béierfest gëtt musikalesch e bësse vun allem gebueden, schliisslech invitéiert d'Philharmonie Municipale vun Dikrech. Mir versiche jo och an de leschte Joren ëmmer esou Live-Bänden ze kréien, also net nëmmen einfach. Mir hunn natierlech och eng fir déi Jonk den Owend, en Discjockey an esou. Ech menge wat mer jo wëllen an Dikrich, dat ass d'Stad selwer erëm animéieren. An do ass de Park natierlech eng vun de Méiglechkeeten, eng vun de Geleeënheeten. An do si mer e bëssen houfreg, datt mer als Musek am Fong geholl deen Deel vum Park entdeckt hunn. An ëmmer erëm kënnt en dorop zréck. Zanter enger Dose Jore schonn gëtt d'Béierfest am Park ofgehalen. Virdrun war et laang Zäit op der Klooster an och am Juni. An dat neit Béierfest huet an der Tëschenzäit erëm den néidege Succès fonnt. A d'Stëmmung hei baussen, zesummen ze sinn mat de Kolleegen, e Patt drénken, jo. Ech menge wa mer mat Kolleegen hei sinn, e gudde Béier, Traditioun, dat ass ëmmer gutt. Ass flott emmer emol Leit rem ze gesin an déi ech scho laang net méi gesin hun. Et ass ee klengt Fest, ass méi heemlech an jo. Et ass gewëss, et ass meng Heemecht. Ech mengen dann ass ee gäre bei de Leit hei, kennt een vill Leit hei an drénkt een ee Patt zesummen. Besonnesch gutt gefält d'Béierfest natierlech och emmer de Politiker vun alle Faarwen. Dëst fällt jo perfekt mat de Juni-Walen zesummen an hei beim Patt do kommen och si sech séier méi no. Och de Chamberpresident ass vu sengem éischte Besuch um Béierfest begeeschtert.
Ech muss soen, et ass déi éischte Kéier hei, mee et gefält mer wierklech gutt, well d'Ambiance genau esou ass, wéi ech mer et virgestallt hat. Dat heescht, d'Leit sinn all gutt drop an et ass eppes lass.
Eppes awer dierft natierlech net feelen um Béierfest, an zwar de Bumper. Dat lescht Joer jo war dësen duerch e Feier zerstéiert ginn, awer an der Tëschenzäit hunn e puer Fläisseger en neie Krou hiergestallt an dëse konnt just in time op engem klenge Fest Ufank Mee offiziell der PMD iwwerreecht ginn. Et war eng traureg Geschicht, wéi een Dag virum Béierfest 2023 d'Symbol vum Event de Flamen zum Affer gefall war. Awer dëst Joer gouf et duerfir een neien Humpen, nach e Krack méi schéin wéi deen alen. An dofir zoustänneg sinn si hei, d'Jongen aus dem Schluechthaus, e Veräin, dee schonn iwwer 50 Joer existéiert. Laang dobäi si si och bei der Kavalkad, an hunn deemno Experienz am Bauen. Si haten den Humpen an der Zäit och selwer emol bei der Philharmonie ausgeléint fir hire Won an der Kavalkad. Wéi d'Ongléck dat lescht Joer passéiert war, hu si dunn net laang gezéckt. Mir als Fuesverein sënn jo och gewinnt all Joer en neie Fueswon ze bauen. Ech mengen leider dëst Joer konnte mer dat net maachen well mer. verschidde Schwierigkeeten haten, wou mer eis, wou mer eis d'Ween an sech all Joer bauen. An jo, do hate mer näischt ze doen, eis Jongen hunn sech an sech gelangweilt. An du ass déi Iddi komm, an sech deen Humpen do nei ze bauen. An dofir si mer haut hei, fir deen dann opzedecken an der Dickecher Musek ze iwwerreechen.
E Moment, deen net nëmmen den Zuschauer vill Freed gemaach huet. Bei der Enthüllung Ufank Mee op der Liberatiounsplaz war d'Emotioun grouss, souwuel bei de Jongen aus dem Schluechthaus wéi och op Säite vun der Philharmonie.
Merci. Dat ass immens flott. Also mir waren esou traureg d'lescht Joer wéi dee verbrannt ass an mir hu geduecht dat wär dann elo eriwwer, well ma dee Krou deen huet eng ganz laang Geschicht, déi kann ech elo net erzielen, mee d'Jonge vum Schluechthaus déi wësse se, déi kënne se. An si hu ganz spontan eis gesot, ma kräischt net, Mir maachen iech en neie Krou. An si hunn am Mäerz sech dohi gesat a si hu ganz laang dru geschafft. Also qualitéitsméisseg ass en zéngmol besser wéi déi Kréi, déi mer virdrun haten. Tatsächlech gouf den Humpen net nëmme méi schéin, mee och nach méi grouss a méi schwéier, fir datt dësen och an Zukunft sécher ëmmer op sengem Podium stoe bleift.
De Päischtweekend war e gutt gefëllten zu Dikrech. Lass goung et schonn e Freides mam lokale Maart an der Teenage Dream Party. Du koumen um Samschdeg a Sonndeg zwee Deeg laang d'Béierfest An déi sougenannte Lumu Days, d'Luxembourg Museum Days, wou och dräi Dikrecher Muséeë matgemaach hunn.
Fir d'Lumu Days kann een och zu Dikrech ëmmer op en décke Pak gratis Kulturugebueter zeréckgräifen. Nieft der gewinter Offer am Militärmusée, wou ee sech an der Welt vum Militär übe kann, gouf déi Kéier besonnesch am Geschichtsmusée sou munch interessanten Häppche gebueden. Um éischten Dag stoung déi koreanesch Kultur am Mëttelpunkt. D'Maison de la Culture an hire King Sejong Institut hate sech duerfir op e puer Plazen am a ronderëm d'Kulturhaus néiergelooss. Ugefaange mat koreanescher Kichen direkt virum Akang. Also mir hu Fried Chicken, dat ass ganz beléift a Korea a mir hunn et mat der beléiftster Zooss derbäi, dat heescht Ganjang op Koreanesch an dat ass sou eng

An dann hu mer och do nach koreanesch Gedrénks. Also déi dräi beléiftste koreanesch Gedrénkszorte géing ech soen, jo. De King Sejong Institut, dee vum Ministère fir Kultur, Sport an Tourismus aus der Republik Korea finanzéiert gëtt, promouvéiert zanter zwee Joer hei am Land déi koreanesch Sprooch a Kultur. Nieft Sproochecoursen bidden si zum Beispill Kachcoursen oder och Kalligraphiecoursen un. Dat ass wéi Meditatioun, seet dës Fra, déi am gaangen ass am Institut Koreanesch ze léieren an et duerfir och vun Zäit zu Zäit mat Kalligraphie probéiert. Ich empfehle sonst auch Koreanisch zu lernen, macht viel Spaß. Und nicht zu schwierig? Ah doch, leider, leider schwierig. Vill Spaass gemaach huet och dësen Atelier, wou d'Visiteure konnten de ganzen Nomëtteg traditionell koreanesch Kleedung ausprobéieren an domat e bëssen déi koreanesch Séil erspieren. Dëse Künstler, deen der koreanescher Kultur zimmlech no steet, seng Fra ass Koreanerin, ass siichtlech begeeschtert. Dat ass flott, well dat ass eng Opportunitéit fir eng aner Kultur vu e bësse méi no kennen ze léieren. An jo, och mam Iessen a mat den ganz Kleeder. An et ass ëmmer méi flott ze gesinn, wéi aner Kulturen sech, sech, jo, wéi déi aner Kulturen sech am Alldag beweegen. De But vum Kulturhaus ass op de Lumo Days op alle Fall erfëllt ginn. D'Zil ass et, net nëmmen en Haus fir eng Kultur ze sinn,

Obschonn seng extravagant Modeller iwwerall bekannt sinn, déi nei Ausstellung am CNVH sollt ee sech duerfir op kee Fall entgoe loossen.
Ufank Mee war et nees Zäit fir eng nei Expo am Autosmusée. Ee Joer laang sinn elo e puer ganz besonnesch Stécker ze gesinn, Modeller, déi de bedeitende franséischen Autosdesigner Robert Opron entworf huet, dee virun dräi Joer gestuerwen ass. Et war een deemno ganz besonnesch stolz beim CNVH dës éischt international Expo op de Lumu Days ze presentéieren. Och fir dem Robert Opron seng Wittfra war d'Inauguratioun e besonnesche Moment.

Des voitures que mon mari avait gérées et étrangers, il n'y a que les spécialistes en carrosserie et en voitures qui l'ont connu et qui savent qui il est. Tatsächlech ass den Numm Robert Oprandt bis haut net immens bekannt. Seng Autoen ëmsou méi. D'Citroenisten aus Däitschland hunn duerfir no sengem Doud D'Amicale Robert Reprend an d'Liewe geruff, déi eng Wanderausstellung op d'Bee gesat huet, mat wichtegen Autoen, déi den Designer fir d'éischt bei Simca, du bei Citroën, Renault an zu gudder Lescht bei Fiat entworf huet. De CNVH huet dës mat nach e puer zousätzleche Modeller erweidert, sou dat elo am Autosmusée eng wierklech interessant Ausstellung zesumme komm ass.
Bah, am Fong, obwuel en, wéi Der jo scho sot, immens onbekannt ass, also et si just e puer Citroëns-Leit, déi e kennen, ass hien awer de Kapp hannert deem French Design, wéi ech en nennen, dat heescht Autoen, déi an de 60er Joer erauskoumen, wéi d'DS, déi op eemol, immens futuristesch ausgesinn hunn, well hie jo virdrun am Fligerbau war an hien och wollt immens stromlinienförmeg Autoe bauen, wéi zum Beispill dann och den GS an den SM an esou weider a gläichzäiteg, an dat huet en éischter dann nach bei Renault ëmgesat, och den Innenraum, de maximale Plaz an Innenraum ze kreéieren, wéi zum Beispill ass hie och de Papp vum Renault Espace, dat heescht, en huet carrément een nei Zort vu Gefier.
Donieft kritt een hei awer och zum Beispill en Trakter ze gesinn. De Robert Oppong huet zum Beispill och Camionnetten designt, an dann awer virun allem ganz speziell Prototypen. A mir hunn zwee relativ seelen Autoen, oder dräi. Mir hu Prototyppe vu Citroën, dat ass eng Kéier eng Amicis mat Wankelmotor an e GS mat Wankelmotor. A mir kréien och nach en CX Break, dee warscheinlech nach deen eenzegen Iwwerliewenden ass, do ass. vun enger Sonderserie. Bei all Exponat kritt een op engem Ecran neierdéngs och ganz vill Informatiounen zu den Autoe gebueden. Allgemeng gëtt domat gerechent, datt ee mat dëser Ausstellung ganz vill Visiteuren an den Autosmusée lackele wäert, och aus dem Ausland. Dee Mann, dee wollt méi Aerodynamik an d'Autosindustrie bréngen an domat nei Formen agefouert huet, dierft domat erëm e Stéck méi bekannt ginn.
Den Zentrum vun Dikrech soll jo komplett nei gestalt ginn, op d'mannst sou wäit wéi et och vun de Bierger a Biergerinnen gewollt ass. Hashtag NeiDikrich gëtt hinnen all d'Méiglechkeet matzeschwätzen. Eng vun den Optiounen, sech anzebréngen, war am Mee e Quartierstour mat de Politiker a Responsabelen aus der Gemeng.
E schéine gudde Moien alleguer. Sou frou, datt sou vill Leit komm sinn. D'Wieder spillt och mat, Gott sei Dank, an elo musse mer just mat der Organisatioun kucken. Richteg bestallt, jo. Mir hunn een direkten Drot no uewen, dofir huet dat dat gutt geklappt. Tatsächlech hate sech vill Leit erfonnt fir dësen éischten Trëppeltour mat de Politiker duerch Dikrech, fir sech op verschiddene Statiounen am Stadzentrum auszetauschen, wat verbesserungswierdeg ass an all Ideeën dozou opzeschreiwen, wat een an Zukunft kéint besser maachen. An dat wat d'Leit hei ze soen hunn, wäert och afléissen an d'Pläng vun Hashtag NeiDikrich, zu 70 Prozent, sou de Luc Wagner vu WW Plus. Mir probéiere dass dat Ganzt konstruktiv ass, well wann ee sech ze vill och op deene Saache festhält, déi an der Vergaangenheet vläit net gutt gelaf sinn oder esou, dorausser soll ee vläit léieren an dat och erwänen. awer relativ schnell doriwwer ewech kommen, fir dann ze kucken, ok, wéi ass et da besser, well mir wëlle wëssen, wat ass déi positiv Idee an déi kënne mer wëlle mathuelen an ëmsetzen. Also net esou laang op deenen ale Vergaangenheeten hänke bleiwen oder op deenen negative Punkten. Et geet éischter drëm, fir ze kucken, wat kënne mer besser maachen. An déi Leit, déi komm waren, haten och wierklech villes um Häerz a vill Ideeën am Gepäck. En éischten Tëschestopp gouf et direkt hannert der Unterführung vun der Klooster riwwer an d'Antoniusstrooss, déi fir vill Gespréichsstoff gesuergt huet. Poussetten, Kutschen, Rollstill, well dat do ass tatsächlech geféierlech. An am Endeffekt huet e gesot, ginn et méi Leit, déi dono iwwer d'Pente ginn, wéi effektiv d'Rapen huelen. Dat wär jo awer eng Saach, déi ganz einfach a séier ze maache wier. Ech hunn d'lescht Kéier gesinn eng Famill, déi hunn d'Kanner kucks zu zwee do probéiert doriwwer an e klenge Puppelche schlung duerch. Elo mam Kanner, déi do gëtt awer elo gerissen.
Duerno goung et weider iwwer d'Antoniusstrooss, d'Liberatiounsplaz an dann iwwer d'Bechplaz erop bis op d'Esplanade. Bei schéinstem Wieder waren all Bedeelegt natierlech an héchst Form a si begeeschtert matspadséiert.
Ech sinn total iwwerrascht, datt esou vill Leit derbäi sinn an ech fannen et richteg schéin. Ech fannen et flott, ech fannen et. Kollegial scho bal, et interesséiert mech wierklech. Firwat maacht Dir hei mat?
Jo, well et net duergeet fir dauernd sech ze beschwéieren. Et muss een och iergendwéi, wann ee schonn d'Chance kritt konstruktiv drun deelzehuelen, da soll een dat och maachen. Ech wunne ganz gär zu Dikrech an ech wëll och weiderhi gären hei wunnen. An dofir, wann ee gefrot gëtt, wat ee soll maachen, da fannen ech muss een sech ëmmer mellen. Well wann ee sech interesséiert fir déi Plaz wou ee wunnt an da seet een näischt zu deene Momenter, da kann ee sech och net bekloen wann näischt geschitt. Ech mengen, dat engt ass, wéi kommen d'Leit hei eran? D'Groussgaass läit, mengen ech, dat einfach net genuch Leit zu Dikrech erakommen. Vill Ursaachen, d'Mobilitéit, vläicht sinn d'Butteker net méi esou vill do. An dat anert ass effektiv, datt och d'Butteker gestäerkt kënne ginn. Dat heescht, wa si och elo wëssen, datt hei eppes geschitt, mengen ech, ass dat natierlech och schéin fir si, fir och erëm méi Aktiounen ze maachen, datt si och net fäerten, datt d'Groussgaass vergiess gëtt. Ech mengen, dat ass awer wichteg. Wéi ass et fir Iech ugelaf? Wéi fannt der et? Ganz gutt, ganz gutt.
Ech fannen et super dat souvill Leit hei sinn an dat souvill Diskussiounen hei sinn. Also ass schéin, jo. Natierlech war bei dëser Promenade och de Syndicat d'Initiative gutt vertrueden. Grad fir si ass Hashtag NeiDikrich ee wichtege Projet. Privat an natierlech och als President vum Syndicat. Ech mengen, dass mir och ee Wiertchen hei mat. ze schwätzen hunn. Dat ass ganz, ganz interessant fir eis an jo, dofir si mer hei. Do sot ech natierlech fir de Centre wéi interessant, wa mer Concerte géifen organiséieren, dass mer eng dediéiert Plaz hätten, wou mer wierklech permanent eis Concerte kéinten organiséieren. An ech mengen, jiddereen hätt eppes dovunner, wa sou eng Plaz do wier. Ech si Member vum Syndicat du Tourisme hei zu Dikrech an et ass mir ganz wichteg, fir d'Qualité, d'Liewensqualitéit hei vun der Stad Dikrech ze verbessern an och Dikrech méi interessant fir d'Touristen. ze maachen an datt mer einfach an d'Zukunft denken an och méi accessibel maache fir d'Foussgänger a fir d'Vëlofuerer an datt einfach déi Plaze méi begrünt ginn, méi Liewensqualitéit bréngen.
Et war op alle Fall eng konstruktiv Ronn, déi hei gedréint gouf, vun der Klooster duerch de ganze Stankär bis ënnen an d'Groussgaass an erëm zréck. Villes gouf dobäi ugeschwat, villes awer och fir gutt befonnt, wéi zum Beispill déi nei Bech-Plaz. Jidderee sollt fir sech um Enn alles op engem Pabeier festhalen, fir wéi Plus wäert dann um Enn den Tri maachen. Och fir d'Politiker war dat hei op alle Fall eng léierräich Stonn. Jo, effektiv sinn ech elo vill drop ugeschwat ginn op eenzel Punkten. Ech hunn awer gesot, dat soll mat an an de Prozess hei afléissen. Ech wëll mech do e bësse raushalen, éierlech gesot, fir einfach ze kucken, datt mer herno ee gesamte Projet zesummestellen, wou meng Meenung u sech elo net zielt, ass éischter déi vun de Leit, déi elo zielt, a fir do ee flotte Projet auszeschaffen. Sidd Der frou, datt Der dat hei ugestouss hutt? Ganz frou, an ech gesinn, datt d'Leit och frou sinn, a wann d'Leit frou sinn, da si mir frou. Et dierft een also gespaant sinn, wat um Enn bei dësem Projet erauskënnt. No de Spadséiergäng waren nach zwee Biergerworkshoppen souwéi en Atelier fir d'Gemengekommissiounen. Dann sollen och Workshoppe fir d'Conseiller'en an d'Geschäftsleit a Restaurateuren dobäi kommen an am Hierscht ginn d'Resultater vun deem ganze Participatiounsprozess ëffentlech. presentéiert.
Vun dësem Mount un hunn d'Bierger vun Dikrech elo och d'Méiglechkeet der Gemeng matzedeelen, wann et e Problem an Dikrech gëtt, zum Beispill mat Verknaschtung oder beschiedegtem Miwwel am ëffentleche Raum. D'App vun Wilde Dikkirch krut duerfir elo eng. nei Funktioun bäi. Muncher engem ass et scho virkomm, dass Saachen am ëffentleche Raum net esou klappen, wéi ee sech dat virstellt. Vun elo un brauch ee sech zu Dikrech doriwwer net méi opzereegen. Einfach d'App vun der Ville de Diekirch opmaachen an ënnen an der Barre op Incidents drécken. Scho kënnt ee der Gemeng matdeelen, wat net geet, wéi et soll. Är Ufro, déi kënnt da beim Andy Strotz, eisem Informatiker vun der Gemeng eraus an hie kuckt, wéi een de Fall geléist kritt. Also wat mer elo zum Beispill scho e puer Mol haten, dat ass, wann e Trottoir verknascht ass, da kann een dat roueg eraschécken. Mä da muss een natierlech d'Rubrik Rue auswielen an dann hu mer nach d'Rubrik Park. Dat ass dann zum Beispill, wann ee duerch de Park geet an eng Dreckskéch ass iwwerfëllt oder esou, kann een dat och ouni Problem eraschécken. Dat ass u sech Der kannt näischt falsch man wann der eppes eraschéckt, well wéi gesot d'Saache komme souwisou bei mer hei un an ech man dann den Tri ob dann iwwerhaapt derwäert ass datt ech iech eng Noricht zeréck da soen ech dat doten kann mer nit behandelen oder dat ass iergend een Ministère deen dofir zoustänneg ass da kritt der do normalerweis direkt eng Äntwert drop zeréck. Den ND schéckt et dann un déi betraffe Gemengeservicer virun a mécht den Incident och direkt public wann dat erfuerdert ass, fir datt zum Beispill e gréisseren Incident net muss e puer mol gemellt ginn an déi nei Offer vun der Gemeng, Déi kënnt un. Jo, säit deem mer se elo kritt hunn, hu mer schonn 12 Ufroe kritt. Dat heescht, wéi gesot, et sinn ëmmer meeschtens esou Klengegkeeten, et war elo e puer mol, wéi gesot, den Trottoir derbei, dass dee verknascht ass. An d'Bushaischt hier futti ass zum Beispill, krut mer eng Kéier gesot. Elo wéi d'Héichwaasser war, hu mer natierlech och gemellt kritt, dass e Bam an d'Waasser gefall ass zum Beispill. Do ka mer, wéi gesot, als Gemeng ka mer do näischt maachen, well do fir de Wasserschutz, also d'Wasseramt dann zoustänneg ass am Endeffekt. Wichteg bei der Meldung, All Feld, dat mat Stär gezeechent ass, muss ausgefëllt ginn. Beim Numm soll op d'mannst ee Buschtaf drageschriwwe ginn a bei der Postleitzuel brauch een net Dikrech hannendrun ze schreiwen.
De leschte Mount hate mir iech jo vun zwou Filmproduktiounen erzielt, déi am Mee zu Dikrech opgeholl goufen. Ee vun dëse Filmer, eng Produktioun vun Tarantula iwwer d'Nelkerevolutioun, hate mir iech och schonn presentéiert. Haut dann ass elo den Tour vun enger klenger Lëtzebuerger Produktioun, hannert där och eng Fra vun Dikrech steet.
Onkraut heescht de Film, deen d'Asbl Une Deux am Mee zu Dikrech opgeholl huet, een nach jonke Veräin mat jonke Leit. De Kapp vun deem Ganzen, dat sinn d'Tessy, de Gabriel an d'Liz, déi allen dräi mat Häerz a Séil am Filmgeschäft aktiv sinn a probéieren, nei un d'Saachen erunzegoen. No engem éischte Long-métrage iwwer de Fraefussball am Joer 2022 wëllen si elo mat hirer zweeter Produktioun, engem Kuerzfilm, e Bléck op d'Fraen an der Gesellschaft am Allgemengen a méi spezifesch an der Autosindustrie werfen. Gedréint gëtt an engem Dikkrecher Garage. Mir sinn elo um zweeten Dréidag dobäi. Nee, also esou net. Ech sinn net bereet ze bezuele fir en Service, deen net gemaach ginn ass. Ah Leit, Chris, mir hunn e Problem. Moie Ralph, ech sinn a zwou Minutte bei der. Ech muss just eng Kéier kuerz. Ech mengen a ville Filmer huet een esou vereelzte Stereotypen, déi sech ëmmer weider zéien. Ech mengen et läit an eiser Responsabilitéit dat opzebrechen an nei Perspektiven, nei Figuren ze erschafen.
Ongewinnt ass och d'Haaptactrice an dësem Film, eng Planz, déi als Gewëssen vum Carla agéiert, enger Garagebesëtzerin, gespillt vun der Schauspillerin Liz Dostert, déi sécher all deene bekannt ass, déi d'Beweegung Richtung 22 verfollegen. An d'Planz ass halt sou de Konterpunkt, ne, zu Konterpunkt zum, zu der Garage an zum Chris, zu deem Lifestyle vun. Rigiditéit a vu Responsabilitéit a vu Stress a Suergen. An d'Planz, jo, d'Planz schwätzt mat him. A just d'Chris kann awer d'Planz héieren. An d'Fro ass mol net, firwat schwätzt déi Planz, mee éischter esou, Wat seet d'Planz, wat d'Chris net sech soe kann? Genee. A sou gi mer duerch een Dag am Chris sengem Liewen, ee besonneschen Dag, den Dag no sengem 30. Gebuertsdag, wou ee sech freet, ok ech si lo erwuessen, ech hu lo sou vill gemaach, mee wou geet mäi Liewe lo wierklech hin? D'Elif Selver, dat am Fong aus der Literatur kënnt a fir Bünen an Éisträich geschriwwen huet, ass elo zanter zwee Joer als Schauspillerin zu Lëtzebuerg aktiv, ënner anerem och bei Richtung 22. Beim Film Onkraut ka si nees nei Erfarunge sammelen. Mir perséinlech, mir gefält d'Equipe, mir gefälen déi Leit mat deenen ech schaffen. Dat si Kollegen, dat sinn awer och Leit mat deenen ech berufflech op enger Wellenlängt sinn, mat deenen ech realiséiere kann. Ech perséinlech kann an dësem Set zwou Rollen iwwerhuelen, esouwuel Cast wéi Crew. Mir mécht dat besonnesch Spaass déi zwou Säite vun der Kamera ze entdecken an jo, dat ass eng Méiglechkeet fir mech, méi rauszefannen a verschiddene Rôlen, also souwuel viru wéi och hannert der Kamera. Op dësem Dréi schéint alles frëndschaftlech ofzelafen, ongezwongen, an awer weess jidderee wat e wëll. Onkraut gëtt mat Hëllef vun der Aide Carte Blanche realiséiert, enger finanzieller Ënnerstëtzung vum Lëtzebuerger Filmfong fir originell audiovisuell Produktiounen. D'Aidë gi vu 15 bis 30.000 Euro. Fir de Realisateur ass esou klenge Budget Keen Hindernis, mee fuerdert souguer d'Kreativitéit. Fir mech geet och an ee super Zigarette spillt erëm dat huet an an. Mech nervös no engem Cigarette jo genau an du bass gaang hues du schonn d'Zigarette prett fir du gefaangen ze ginn jo ech dann deem Sënn. Ech menge mir adaptéieren eis ëmmer un dat wat de Projet als Budget huet an dat wat de Projet och verlaangt. Heiansdo mécht een och de Projet par rapport zu deem Budget. Mir hunn esou geschriwwen well mer wossten et giff Et géif e klenge Budget do sinn. An natierlech, wann een esou schreift, weess een och, wat ee ka maachen, op wat wéi eng Hindernisse een higeet a kann ee sech och besser drun adaptéieren. A wann ee weess, datt de Projet esou ass, ass och keng Frustratioun dobäi, well et denkt sech, Low-budget-Budget, da maache mer einfach esou mat deem, wat een hunn, da mécht ee mat deem, wat een huet. Enn Dezember dëst Joer schonn soll d'Avant-Première vun Onkraut sinn. Mir mierken eis dat schonn mol vir. Ausser am Moto-Zenter gouf nach op villen anere Plazen an Dikrech gedréint, ënner anerem an der Brasserie Café Beim Mich.
Nationalfeierdag réckelt méi no. Dëse Samschdeg a Sonndeg elo ass et esouwäit. Da feiert nees dat ganzt Land De Grand-Duc vu Lëtzebuerg. Och hei zu Dikrech si fir deen Ulass nees eng Rei Feierlechkeete geplangt. Haaptplaz vun all de Festlechkeete ronderëm den Nationalfeierdag zu Dikrech ass d'Pluuster. Den Ufank vum Programm mécht do e puer Deeg virum groussen Dag d'Militärparad. Um Virowend ass do dat grousst Volleksfest an den Dag selwer ginn do déi offiziell Riede gehalen an e Patt un d'Vollek offréiert. Dat alles virun där schéiner Kuliss vum impressionante Palais de Justice vun Dikrech. An eiser Rubrik Eng Minutt zréckgekuckt komme mir duerfir elo haut op dat historescht Gebai ze schwätzen.
De Palais de Justice op der Place Guillaume zu Dikrech gouf tëscht 1850 an 1852 gebaut, zur Zäit wou de Wëllem den Drëtte regéiert huet. Fir d'Architektur vum Gebai verantwortlech ass de Fransous Louis Dagois, den deemolegen Ingénieur d'arrondissement vun den ëffentleche Bauten. De Palais de Justice vun Dikrech ass am neoklassesche Stil gebaut, symmetresch gehalen, mat engem Mëtteldeel, deen en dräieckege Frontgiewel huet, an dräi Agangsdieren, zu deenen eng imposant Trap féiert. Am 19. Joerhonnert huet d'Justice mussen impressionéieren, déi entspriechend Gebaier sollten no baussen majestéitesch wierken. Déi dorech Sailen ënnen an der Agangshal dogéint ware geduecht, fir datt Affekoten a Clienten sech ënnerhale kéinten, wärend si ronderëm d'Saile spadséieren. Well et u finanzielle Moyen gefeelt huet, hat et laang gedauert, bis dëse schéine Projet konnt ëmgesat ginn. D'Bierger vun Dikrech hunn den Ufank vun den Aarbechte schliisslech 1850 mat eege Mëttele finanzéiert. 165 Joer méi spéit, tëscht 2015 an 2018, war dat eelst Geriichtsgebai am Land fir no bäi 10 Milliounen Euro renovéiert an ausgebaut ginn.
Voilà, domat ass eis Emissioun vun haut awer eriwwer. Ech wënschen Iech schonn elo e ganz schéinen nationale Feierdag a verpasst op kee Fall déi nei Droneshow, déi d'Gemeng zudeemul ass dëst Joer organiséiert huet. Méi dozou elo och an eisem Agenda. Mir gesinn eis dann erëm am Juli wann der wëllt. Bis dann.
D'Feierlechkeete ronderëm National Feierdag fänken zu Dikrech den 20 Juni moies um 10 Auer un mat der Militärparad vun der Arméi op der Kluuster. Den 22 Juni owes dann ass op där selwechter Plaz dat grousst Volleksfest an um hallwer 11 den Depart vum Fakelzuch. Highlight a ganz nei dëst Joer ass um Véierel op 11 eng grouss Droneshow iwwer der Seitert, déi ee sech net sollt entgoe loossen. Den 23 Juni dann ass déi offiziell Zeremonie, nom Te Deum um 10 Auer an der Dekanatskierch geet et dann am Cortège vun der Beschplaz op d'Kluuster, wou de Buergermeeschter seng Ried hält. Dono offréiert d'Gemeng hei och e Patt fir d'Vollek. Dräi Deeg nom Nationalfeierdag gëtt et owes um Halveraart an der Aler Kierch eng kabarettistesch Liesung fir Erwuessener vum Marc Weydert, dem Auteur vu Verdruddelt Geschichten, e Buch dat 2021 en éischte Präis beim nationale Literaturconcours krut. Bei der Liesung geet et ëm d'Aktualitéit an divers Klischeeën, de Roude Léiw, de Reenert an d'Maus Kätti spillen och mat. Den Diplom-Pädagog a Museker Marc Weydert versprécht 70 Minutte voller Humor an Ironie, D'Virstellung ass gratis. Da sinn och nach zwee Concerten vum Conservatoire du Nord geplangt, eemol de Summerconcert vum Cercle Symphonique ënnert der Direktioun vum Joachim Kruithof, wou d'Schüler vun der Kammermusek an der Aler Kierch optrieden, an eemol Ufank Juli, wou Schüler a Proffen aus dem Département de musique moderne vum Conservatoire du Nord am Park bei der Gemeng hiren Ofschlossconcert zum Beschte ginn. Den 11 Juli owes dann gëtt am Kulturhaus Al Dikrech lancéiert, mat der Summerexpo vun der Palette an engem Concert an der Aler Kierch. Fënnef Deeg laang steet duerno d'Alstad vun Dikrech am Zeeche vun dësem traditiounsräiche Fest, dat d'Amis du Vieux Dikiirch schonn iwwer 50 Jor organiséieren.